Hello South Africa. Avuxeni Limpopo, Sanibonani eGauteng, Tamanini eMpumalanga and hi a Northwest. Timixewo ta hinkwakunkwaku la mi nga kona. Vito, Ndirito Gustavo, kusuka le amaviligwe a boxa huku ka qaza. Di yimbelela vunanga bya afropop, R&B na dancehall hi Xitsonga. Kahle kahle mo ni mi tivisa ku antswa. Ndi mutameri wa sagwadi leriya ra Xitsonga Best Newcomer Artist of the Year. ku suka eka Xmas 16 laha ndzi tlhomiweke risiva lembe leri hundzeke hi ti 26 ta June. Kasi nghoma leyi yi endleke leswaku ni kuma sagwadi leri hi leyi basana.

moni mitshetanyana hi laha gondzo ra mina ri sukaka kona loko ndzi ta sungula ku rhekhoda a studio a ni rhekhoda ka studio xa hlayisani walter baloyi ku nga mandhovi risimu ra kona a ko nga ri na biti a ko va na khikhi ri yoxe mina ni faka ti-vocals and then risimu ra ko ri twiwe hi mina na va ka hina ntsena ah, so swi ni nyanyulanyana ni suka ni ya tirha na general pfuneto xitsombe-tsombe hi loko se ni ta rhekhoda risimu ro sungula sunguluka ri twiwa hi tiko hinkwaro so va sungula comment va ku hayi ah, boti madlaya loko mi humesa album and stuff so hi laha ni nga teka goza rin'wana hi tirhe tinsimu to hlayanyana na pfuneto mara ni hetelese ni ya teka goza rin'wana ya hlangana na na balimusa balimusa ni va byela ku va ni pfuna va ku hayi kho vona va kota timbila ta marimba r n b a va nge yi koti hi lava nga hlanganisa na clan boy vi clan boy a ni hlanganisa na tsako beats glen boy mina na yena yi tele album ti-two swin'we ku fika ka nkarhi wa sweswi ti-producer ti tele ngopfu to tlanga ti-beat ni nga ka ni nga koti ku ti hlaya one by one mara na vona va tlange xiave xikulukumba swinene handle ko dya nkarhi risimu leri landzelaka ni ri tirhi na na volcano

risimu leri a ku helaka a ni ri tsala ni kha ni kongomisa eka swiyimo leswi ni nga hundzaka swona eku kuleni ka mina ah, ku fika ka xiteji lexiya xa ku loko ha ha kula vayisa lava timovha a va ta va fika va teka tichomi ta mina leti ka voku nyukanyukiwaku nyana va ti chela movheni i mina va nsiya ni ri one va ku movha wu tele so swi ni bala nhlokweni ni swi twisa ku okay ni panichiwa hi mhaka ku vatswari va hava so ni swi hleketa ku okay leswa swa vatswari swa vatswari mina na mina ni nga phever ya mina ndlela so yi le ku pheviweni ndlela mara still vanhu va vulavula va ku ye u khentlini hi u na nyoka and stuff so mhaka leyi ni nga yi vulavula la a yi khumbi mina ni ri one yi hi khumba hi tele mi tele out there mi nge le ku pumbiweni loko mi ri na swimalananyana va ku ha xi xi khendleni

Antawa ningazanga nikuteka Mm, Antawa ningazanga nikuteka Kambe sweswi wena se unghenelele embilwini ya mina embilwini Undzi i risimu leri a ku helaka ni ri tirhe na clan boy na colby clan boy yena a nga khoma khorasi uh, colby a khoma vhesi yo sungula mina ni khoma vhesi ya vu two so i risimu ra marhandu marhandu ma rhandza ya kuma mativa so mara mhakakulu laha i ku va yisa vo tala va nga teka kumbe hina vo tala hi nga teka a ho fika hi vona ku vumbeka ka ka munhu yaloye hi n'wi landza mo especially loko hi ri girawundini hi ri majita hi tala ku languta n'wansati hi hi tihlo rin'wanyana se hi n'wi landza hi n'wi gangisa mara ndlela ku nga ri ku n'wi teka ku ri sweswo swa ku no n'wi navela mara a fika a ni khoma kahle a ni khoma sharp mi tirhisi mi tekani mina vuhlangi mina miti sweswi ni vulavulaka ya se ni humile a studio a exikaya ka hisanyana so ni laha handle ni belanyana hi moya mara tanihi laha ni vuleke ha kona ku ri gondzo ra mi ri fambise ku yini na sweswi ku na vanhu lava eh, va ni pfunaka from background loko mi ni vona ni kha ni nyokanyuka ni huma ka ti-music video ni kha ni chayisiwa hala na hala ni vulavula team ya mina 0928 made it yi rhangelo ya mdluli evens mdluli ku nga manager yi khome yi fikelele fabricate vusi xigada xivambo elias bibo yena ndongo holdings boti wise ni mugimeti i vanhu lava ni phuxaka kasi ku na vanhu lava taku hi ching ching mali hi khome sponsor xa mina kusuka maviligwe mafanele and the family uh, ni khoma sponsor kusuka makuleke botleva maluleke yo ka ya ntshava so mara mahungu ya kahle i ku album yi le ku teni album ni yi tsala na Thembani Ximambana Mbokota Donation Xivambu Tsakiso Tracy Mabasa va ni pfunile kusuka ka ti-album leti ta ti-two hinkwato ti nga hundza na sweswi hi busy no tsala album number three yi ta huma breaking news number two single yi ta huma sweswi loko ni huma laha a studio ku ta huma singili yi huma na music video vito ra singili ndzi famba na yena sweswi mo ni nga zi ni mi dyela karhi ne mo ni tlhelela studio ni ya na mi bela yona singiliya loko a ri mina rito gustav ni ri phu choyoyo gustavo